biex titkellem fuq San Franġisk u dan iċ-ċentenarju tiegħu hemm ħafna fuq x'titkellem, ħafna, ħafna, ħafna, ħafna. Ħarġu kotba u affarijiet dal-iktar qaddis biex ngħidlek li anki il-medja L-iktar qed tkellmet fuq dan il-qaddis biżżejjed ngħid kemm saru films fuq Sa Franġisk u minn ċerti nies ta' ċerta u kbira u minn kull ħsieb, minn kull idea, minn kull affarijiet. Minn Rossellini, Sa Cavarra, Marxist, Soċjalista. Mill-munument il-kbir li hemm quddiem Santa Maria Maggiore, San Franġisk dawk warajh, li allura huwa il-munument fl-ewwel ta' Mejju jinġabru s-soċjalisti kollha taħt dan il-qaddis. Taħt dan il-qaddis. Barra l-kotba li nkitbu fuqu. Nara biex ikun l-idea għaliex. Imma jiena qaluli biex nitkellem u hekk għandu jkun għaliex il-Papa għamilha para punt prinċipali li l-qaddis inħarsu leh bħala l-qaddis tal-paċi. Allura nsennuħu biss fuq San Franġisk u l-paċi. Għax il-bqija kieku għasek kindum ġimgħa naħseb ma jkun biżżejjed. Imma dana għandi biss kwarta u ma nixtieq nitlef xejn minna. Eżiz ħbib, jekk illum insemmu li San Franġisk ta' Sisi, ħafna minnu fih naħsbu fil-paċi qalilna l-Papa. Naħsbu f'dak il-qaddis li kien iħobb il-ħolqien, li kien isejjaħ lix-xemx u lill-qamar ħutu, li kien iħobb lill-foqra, li kien iħobb l-imwarbin. Imma forsi ftit minna nafu kif bdiet din il-mixja li aħna f'dan il-ktieb biħsibna nagħmluha flimkien għal matul sena. Kif wasal Franġisku biex isir il-bniedem tal-paċi? X'ġara biż-żagħżugħ li kien joħlom bil-ġid, bil-glorja u bil-poter Spiċċa jxandar il-paċi kull fejn mar. X'ġara? kemm staqsewha din il-mistoqsija. Se nieqaf daqsxejn magħkom jien ukoll fuq din il-mistoqsija. San Franġisk kien żagħżugħ bħal ħafna oħrajn. Fir-rebbiegħa tas-sena 1205 Franġisku kien wieħed mill-aktar żgħażagħ populari ta' Assisi. Kien ġej minn familja sinjura. Kellu ħafna ħbieb u kien magħruf għall-ferħ u l-ħeġġa tiegħu. Darba, stieden grupp ta' żgħażagħ biex jiċċelebraw festa fid-dar ta' missieru. Ma naqas xejn, ikel, kant, mużga, divertiment. Sħabu tant kienu jħobbuh li għażluh bħala s-sultan tal-festa tagħhom iż-żgħażagħ u l-festa tal-ferħ. U għalhekk tawh ix-xettru biex jibqa' t-trowfi f'idejh għal dejjem. Xettru tal-fidda, tgħidilna Ċiċċelanu. Meta imbagħad ħarġu jduru fit-toroq ta' Assisi, Kulħadd kien jistenna li Franġisku jkun quddiem nett. Imma ġrat ħaġa stramba. Dak li dejjem kien l-aktar ferrieħi, dak il-lejl kien sieket. Meta staqsewh x'kellu, qalilhom li kien sab il-maħbuba ta' qalbu, l-isbaħ li sab, l-aktar nobbli, l-aktar tfajla sinjura qatt iltaqa' magħha, u ltaqgħu miegħu tfajliet ta' sinjuri. Ġranet sħaħ fil-ħanut tal-ħwejjeġ ta' missieru. Ibeħħ l-istess ħwejjeġ, l-ikbar ħwejjeġ ta' lussu kbir għat-tfajliet. Hu kien ibigħ u jitlaqa' magħhom u jpaċpaċ magħhom. U ħafna minnhom kienu jmorru mhux biex jixtru l-libsa, imma biex jiltaqgħu miegħu għax kien jaf ikompli wisq magħhom. Sħabu ħasbu li kien sab xi xebba sabiħa, imma kienu żbaljati. Aktar tard, Franġisku stqarr li dak il-lejl kien sab lil Alla. Kien beda jħoss sejħa ġdida li kienet se tbiddillu ħajtu għal dejjem. Minn ħolma ta' glorja għal sejħa ikbar mill-glorja. Sa dak iż-żmien, Franġisku kellu ħolm kbir, ried isir kavallier, ried jikseb ġieħ, fama, unur. Darba, saħansitra, kellu ħolma li fiha ra palazz grandjuż mimli armi u mimli ħwejjeġ ta' lussu. Ħaseb li Alla kien se jsejjaħlu għal suċċess kbir f'din id-dinja. Għalhekk ingħaqad ma' spedizzjoni militari. Iżda qabel ma wasal fid-destinazzjoni tiegħu, sema leħen jistaqsih. Min jista' jaqdik aħjar? Is-sid jew il-qaddej? Is-Sid wieġeb, Franġisku. U l-leħen kompla, Mela għaliex tlaqt lis-Sid biex timxi wara l-qaddej? Dik il-mistoqsija ndibtitlu qalbu bħal vleġġa. Kien il-bidu tal-konverżjoni tiegħu. Wara li rritorna Assisi, Franġisku beda jqatta' ħafna ħin fit-talb. Darba daħal fil-knisja xkejkna ta' San Damjan. Hemmhekk, quddiem il-kiċifiss, u niftakru tajjeb li sa dak iż-żmien sal-1200 kważi l-ebda kiċifiss fl-ebda knisja Ma kien jidher il-kruċifiss għarwien kollu dmija bi tbatija. Imma kienu jgħattu ieru din il-ħaġa u kienu libsuh ta' sultan, ta' saċerdot il-kbir, bil-pjana ta' kbira, bil-kuruna fuq rasu. Ek sabu sa' Franġisk, imma bta' taħlem u dam xejjem dibiddel. Darba daħal fil-knisja xejk ta' San Damjan u hemmhekk quddiem il-kruċifiss sema' kliem li baqa' jidwi f'idnejh għal ħajtu kollha. Franġisku, mur u sewwi l-knisja tiegħi li kif tara qed tiġġarraf. Fil-bidu, ħaseb li Kristu kien qed jitkellem fuq il-bini ta' knisja. Aktar tard fehem li Alla kien isejjaħlu biex iġedded il-knisja kollha permezz tal-eżempju tiegħu. Minn dak il-mument, Franġisku beda jħares lejn id-dinja b'għajnejn ġodda. Imma kien hemm pass ieħor importanti. Franġisku kellu stmerrija kbira għall-lebrużi. Fi żmienu kienu l-aktar nies imwarbin mis-soċjetà. Kulħadd kien jibża' minnhom. Difatti Assisi kienet imqassma bħal bild l-oħra kollha taż-żmien tan-nofs. Naħa hemm il-knisja, l-katidral, u naħa hemm l-assa tal-militar jew tal-pulizija. Fin-nofs hemm is-suq biex kulħadd jieħu minnu. Il-knisja toħu mis-suq u l-ħu mit-taxxa jieħu mis-suq. Ma mbagħad fl-ewwel triq kien joqogħdu in-nies l-ekkleżjastiċi l-kbar, fit-tieni it-tieni triq il-kanonċi u dawn nies hekk, it-tielet triq in-nies tan-negozju, ir-raba' triq in-nies komuni, u l-ħames triq u l-bot u l-bot kienu jgħixu biss il-lebrużi il-bot minn kulħadd, il-bot minn kulħadd. Din it-triq San Franġisk bħal ħafna nies qatt ma għadda minnha u qatt ma kellu ħsieb li xi darba jgħaddi minnha. Għadda minnha l-ewwel darba, l-ewwel darba, f'ċirkustanzi naraw iktar il-qudiem. Franġisku kellu smerija kbira għal dawn. Zminu kienu l-aktar nies inwarbin mis-soċjetà. Kulħadd kien jibża' minnhom u kellhom il-ordni li fil-mixi tagħhom idoqqu qanpiena biex jekk jismagħha xi ħadd iwarrab jiġri, iwarrab jiġri. Inkella ma jistax jersaq lura fit-triq lejn l-oħrajn. U jgħid ukoll li bħas-soltu resaq leh. fis-soċjetà meta wieħed minnhom flok ħarab bħas-soltu ħarab il-lebruż. Bħas-soltu kien jaħrab fil-għaxija bi jaqdu ħadd. U San Franġisk meta ma nixxilux jilħaq fejn jilħaq ta' kavallir kbir u jmur jissielet u jmur jiġġielet. Ma l-ewwel battalja li mar wara li ma kienx kapaċi jiġġielet. u waqgħu u spiċċa hemmhekk. U s-saħar jgħaddi lura mit-triqat, minn dawk l-erba' triqat, u għalhekk għadda bit-triq tal-lebrus. U hemmhekk intaqa' mal-lebrus l-ewwel darba. Imma x'in intaqa' mal-lebrus ħass ħlewwa kbira, ħlewwa kbira ferm. Imma beża, li tjelsa, ma jxelsa, L-ieħor jipprova jaħrab minnu, it-tnej jersqu jeġu jmorru lura, dan met sejra għal ftit ħin minn rasowa l-film ta' Karbanja. L-iktar wieħed li jpinġi tajjeb din l-istorja din il-ġrajja tal-Lebrus u San Franġisk. Dan il-mument kien l-ikbar rivoluzzjoni fil-ħajja tiegħu. Wara dik imbagħad, wara rivoluzzjoni f'ħajtu, San Franġisk għamel ħafna rivoluzzjonijiet, ħafna, kemm fil-Knisja u kemm fis-soċjetà. Ħafna, ma mhux se tkellmu fuqhom illum. Imma din id-drajja ma jinsiha qatt. Aktar tard kiteb fit-testment tiegħu, Dak li qabel kien jidhirli mrar inbidel fija fi ħlewwa kemm fir-ruħ u kemm fil-ġisem. Immaġina il San Franġisk janna u jbus il dak li kien jitwerwer anki jisma' fuqu, aħseb wara jegħleb tant ilu nnifsu li jmur b'ġirja kbira janqu u jbusu. Bernardo ta' Quintavallo, wieħed mill-aktar sinjuri f'Assisi, ħalla kollox biex jingħaqad miegħu. Hekk inkellimhom il-Vanġelu, huma telqu bla solt u bla qorq fuq il-passi ta' Franġisku, iterqu wara l-Mulej Ġesù. Warajh ġew oħrajn. Hekk twieldet il-Fraternità Franġiskana. Dak li jispitta ħuti li dawn l-irġiel ma ngħaqdux madwar poter jew interess ekonomiku. Għaqqadhom il-Vanġelu. Għaqqdithom il-paċi t'Alla. Għaqdithom il-konvinzjoni li kull bniedem huwa ħu jew oħt xi ħadd. Għaqdithom il-messaġġ li daħħal f'moħħu u ma nqala minnu il-Mulej jagħtik il-paċi. Minn fost il-wirt kollu li ħallilna San Franġisk, Hemm waħda biss, kelma waħda biss li tiġibor kollox. Il-Mulej jagħtik il-paċi. Din kienet it-tislima li biha hi u sħabu kienu jiltaqgħu man-nies. Ma kienx sempliċi forma ta' kortezija, kienet dikjarazzjoni, dikjarazzjoni solenni ta' fidi kbira. Franġisku kien jemmen fil-paċi vera ma tiġix mill-qawwa tal-bniedem. Kbir kemm hu kbir, għani kemm hu għani, sabiħ kemm hu sabiħ, iżda minn Alla. Għax paċi tfisser ħniena. Paċi tfisser maħfra. Paċi tfisser ġustizzja, ħniena, maħfra, ġustizzja. Paċi tfisser qalb miftuħa għal kulħadd. Paċi tfisser ħajja sabiħa, sabiħa u sħiħa. Paċi li ġejja minn Ġesu kruċifiss imniżżel Arwen! Kollu dmija, batut, batut, li ra darboħra u ħassa darboħra San Franġisku kol fuq il-verna biex un Batista jureh li kulħadd u jerġa' jdur mad-dinja kollha bil-kuċifiss fideħ jurih id-batija kollha li kull wieħed minnhom u kull wieħed minn sħabu ġera fejn ġera, ġera bil-kuċifiss qarwien li l-insara kull qegħdin jarawh u jħossuh biex ngħidlek bħala l-ewwel esperjenza. Franġisku ma kienx jitkellem biss fuq il-paċi, kien jgħixha meta kien hemm mibeda bejn l-isqof ta' Assisi u l-Kap tal-Belt u l-kapijiet huma min huma isfijiet kapijiet mexxejja meta jkunu kapijiet faċli jiġġieldu bejniethom. L-istorja turna ħafna minn daw. U interveni biex iġib rekonċiljazzjoni bejniethom. Meta sema' bil-famuż lupu ta' Gubbio li kien qiegħed ixerred il-biża', ma għaref iċċu hu stess. Kulħadd isemmih u jibża' minnu u hu jmur ifittxu. U jmur ifittxu matul il-ġurnata u jmur ifittxu matul il-lejl. L-għan tiegħu kien dejjem l-istess. li jibni pont fejn oħrajn kienu qegħdin jibnu ħitan għoljin li ma jista' jilħaqhom ħadd ħlief huma li jkabbar il-fiduċja fejn kien hemm il-biża' li jġib il-laqa fejn kien hemm il-firdiet. Kien għadu attwali aktar minn qatt qabel. Għal Franġisku, Il-paċi kienet tfisser ukoll li wieħed jersaq lejn min hu mwarrab. Kien għalhekk li kien iħobb il-lebrużi. Kien għalhekk li kien jilqa' lill-fqar. Kien għalhekk li kien jgħid il-patrijiet tiegħu biex jilqgħu il kulħadd bil-ħlewwa. anki lill-ħallelin, anki l-midinbin, għandek anki l-dawk li għandhom bżonn, dawk li għandhom bżonn, meta darba mar il-ħabba til-bib tiegħu bil-lejl waħda mara u staqsi għalħuha li kien patri minn daw ta' San Franġis biex jittieħ l-aħbar li ommu Qiegħda fl-aħħar ta' ħajjitha u m'għandhiex flus biex tikkura ruħha, m'għandhiex flus biex tikkura ruħha. San Franġisk iqum jirtod u jsejħ l-sħabu u jgħidilhom u jkellimhom fuq l-aktar ħaġa li dik il-ħabta kienu qegħdin jitkellmu fuqha dak il-ħin. Fuq x'kienu qed jitkellmu. Damu sentej biex ipinġu, ipinġu kif jafu jpinġu l-patrijiet, il-brevjar kollu, faċċata faċċata, sentejħas. U dak kien l-ikbar teżor għalihom, l-ikbar teżor għalihom. U San Franġisk qallu lil dan, għandek xi flus ħattihom mill-oħtok ħadd tisrina l-mediċina lil ommok. U dak qallu m'għandi xejn. Qallu aqbad dak il-brevjar Mur bih hu s-sassess. Hu s-sassess mhux il-mediċina, qal ommu. Iktar għażiża il-qalb ta' ommu minn dik il-pittura kollha u dik l-għana kollha li għamilna f'sentej sħaħ. Kien għalhekk li l-fqar kien iħobbhom mhux bil-kliem, Mhux Alla jgħinek, u aqqas darb'oħra, u aqqas meta nista', u aqqas għax illum ħriġtek u ma ħriġtek, imma x'kien iħobbu. Kien għalhekk li kien jgħid lill-patrijiet biex jilqawhom u jilqawhom l-istess daqs kemm issa mill-lum il-qudiem se jibdew jilqgħu anki lil ħallilin, anki lil ħallilin. U mħabba l-aktar ikbar anki l-midimbin u l-midimbin kbar mbagħad il-qudiem, il-qudiem li trid sorja għaliha waħedha anki l-misilmin, anki l-misilmin. U tlaqt li ħaddieħor qed iħeġġiġhom biex jiġġieldu waqt ħaddieħor qed iħeġġiġhom b'ħeġġa kbira biex joqtlu xuxin. San Franġisk l-ewwel tkellem Imma mbagħad mhux tkellem biss, maru stess. U tant raħu jitkellem hekk li ħasbuh miġnun. U mbagħad għandu l-istorja kollha twila mhux pusta hawnhekk illum. Ma kienx jara l-ewwel id-dnub. imma jara biss żball. L-ewwel kien jara l-bniedem, u mbagħad fil-bniedem kien jara x-xbieha ta' Alla. Imbagħad kellu paċi kbira għal ħolqien. Qudiem din ir-realtà, Franġisku joffrilna triq differenti minn tas-soltu, minn tas-soltu. Jistedinna naraw lill-ieħor bħala ħuna. Jistedinna naħfru. Jistedinna naqdu triq tal-ħniena. Jistedinna ngħixu il-Vanġelu b'mod konkret. Fl-aħħar ta' ħajtu, sa Franġisk, ma ħallix warajh ġid, anqas ħalla warajh poter, Aqqas it-tlibsa fuqu, aqqas it-tlibsa fuqu. Famużi poeti tant kitbu fuqu ta' ħardija, ġeġesti solu sotarra nuda, rrit imut fuq l-art, arwin fuq l-art, mandu xejn, Bħalma kellu xejn Kristu fuq is-salib, imma għandu l-imħabba biex jibqa' jaffer u jara l-maħfra. U għalhekk, jekk illum rridu niġbru b'sentenza waħda l-messaġġ tiegħu, nista' nagħmlu dan biss mhux bil-kliem, imma bil-kliem li tu tant iħobb jirrepeti ma' kulħadd. L-iktar li kien jirrepeti sa' Franġisk Kien jirrepeti li jgħid il-Missierna u għall-ewwel żminijiet kien jgħidha għal 75 darba kuljum ma' sħabu qabel fil-għaxija wiċċhom mal-art. Nixtiequ nħobbu. Nixtiequ u nħobbu. Dan huwa l-messaġġ ta' San Franġisk. Dan hija ħajja ta' San Franġisk. Din hija l-paċi ta' San Franġisk. L-isqof u l-kap tal-komun miġillin. L-isqof qiegħed għand il-palazz L-Isqof sidnu għandu biex joqgħod għandu għall-aħħar ftit ġranet. Kien beda, kien beda ibati bajnejh, ibati ħafna bajnejh. Kważi, kważi għama, kważi għama. Dam sentejek qabel ma miet. Imma flama tiegħu, flama tiegħu ra iż-żbuħija. tal-paċi fil-ħolqien. Mhux il-paċi li sserraħlek moħħok. Mhux il-paċi biex tidħol il-kunvent ħattejt hemmhekk mhux se jinkwitani xejn u se ngħix fil-paċi. U laqas il-paċi li tikmanda inta x'taħseb li fejn tikmandajt se jimxi kollox tajjeb. U anqas il-paċi ta' ħafna affarijiet oħra, imma l-paċi li taħroġ biss mill-qalb. Ma kellux bżonn il-bivjar biex jaqra, ma kellux bżonn il-kodba biex jistudja, meta mar Bologna u hemmhekk sab l-ewwel kunvent u xtaq jinawguraħu kien għadu ħaj li truħ li hu jinawguraħu. u għamlulu librerija sabiħa biex jaraw u kemm qed jistudjaw il-patrijiet. Ma rridx jidħol, aqqas daħal, ma rridx jidħol u aqqas daħal. Waraw, waraw, bit-talb ta' streċċa u bit-talb ta' Sant'Annin u bit-talb ta' oħrajn, daħal imma f'post ieħor biex minn mur jitallem jitallem l-ewwel jaqra bil-qalb Imbagħad ikun jaf jaqra ħafna iktar bil-moħħ, imma l-ewwel bil-qalb. U l-qalb trid tkun tixbaħ il-qalb ta' Ġesù. Dik il-qalb imnifda, mhux dik il-qalb pulita, pulita, pulita, li taf tgħid ir-ritwal tant eżatt u tant preċiż, imma dik il-qalb li jqattar minna id-demm. li jqattar minna l-għaraq, li jqattar minna l-imħabba, dik il-qalb li mhux titkellem ħafna, imma tagħmel ħafna, tagħmel ħafna. U San Franġisk għamel ħafna, għamel ħafna.